Eh, minjhani eh ni na ntshembo ku eh ku empfukini namuntlha a ni tangi ni ri nexe ni te na khosa layani ni kombela mi va bela mavoko. Yes, yes. Eh, ah, ngoma khosa khosa i munhu loyi jikajikaku swin'we minkarhi yo tala so eh vhiki leyi nga hela hi huma joni a hi famba swin'we hi khe hi endla ti-stand up comedy so khombo ra kona i ku vona a va ya joni ro sungula Ya, so loko hi ri hi famba, ni va byeleni, Khoza, ni ku, Ohh, le Joni le ku na mandlelo mo hambana, a ku fani na le ka N'wadziku-dziku, ka n'wina. So, swilo swi endliwa ku hambana. Eh, ni va byela hi timhaka to yimisa taxi, ku ri mi ri short left, short right, after robot, before robot. So, Khoza yi ti komba ingaku yi swi twisisile. So loko hi te hi famba, ni vuye ni khoma yona hi vurhongonyana, ni tlela. So loko ni ya ku phapha ni kuma ku ende se hi hindzini laha hi fa hi chika kona ni ku a khoza mi swi vonile ku hi hindzini laha hi fanele hi chika kona na khoza hi mhaka ku vhele ni yi cremisini ku ri hi fanele hi yimisisa ku yini taxi yi ve ku driver short back se ni vhela ni ku wow Ya so mina a swi ni olovela swi le Joni because a ku nga ri nsukunene ya Joni a kahle kahle a Joni me ni kulele kona ku sukusela na ha ri ntsongo a ni ku mi ta ni bela mavoko ya so ku tsundzuka ka man'wanyana a ni tshama na kokwana a Joni so Eh loko hi tshame swin'we la eh a hi la hi tshama kona a ku ri ndhawu leyi a ku tshama valungu na mabunu so and a ni ri na xibisinesana nyana xa ti-ice cream ku endlela ku swi ta kota ku ni pfuna a ka eh ku ni kota ku dya a xikolweni so minkarhi yo tala ni nga kumeki kaya because a ni va ni ri exikolweni so. ene kokwana yi nga xi tivi xilungu so ni boheka ku yi dyondzisa ku at least na yona loko mabunu lama ma sala ma ta ma ta xava um ma kuma ku um e kokwani ya swi kota ku va xavisela so minkarhi yo tala loko va fika mabunu lava a va fika va ku um who is selling here then it's me. then va ku how much is your ice cream ni ku five cent then loko va heta eh, loko va heta ku nyika mali ni va nyika ice cream va heta ni heta ni ku thank you ivi va heta va famba so ni kremisa kokwana ku a swi swo hlupha mi ndla one two three ku mi kota ku va xavisela vhiki ro sungula swi va kahle kokwana ni tshama na vona va kha va xavisa ku ku xavisa vona se ni swi vona kokwana va qualifya se ni ya exikolweni Kasi ku ta fika vanhu matsotsi ma fika ma teketela ti ice cream letiya kaya so even then ni foyinela maphorisa na ha ri xikolweni ni ku tsutsuma mi attend the situation le kaya le so vhele ku a ku ri ndhawu leyi a ku tshama valungu na maphorisa ma kona a ku ri valungu Se loko va fika le maphorisa lamayani va fika va vutisa kokwani ku, A se i mani a nga mi yivela kokwani? Kokwani yi ku, It's me. Se va heta va ku, A Miza loyi a za a fonela maphorisa hi mhaka n'wina kokwani mi yo yiva swa mali muni? Yi ku, Five cent. Se va ku, A a raise hina e leswi hina hi talaka swona i ku va hi mi khoma se sweswi ha mi khoma hi famba na n'wina jele. Hey kokwani ku thank you yeah so eh inkomo ni kombela mi va mi mi commenta kwala ka ti-comment section mi vula va phunta loko hi phunta eh hi ta kota ku tshika because xikongomelo xa hina i ku va hi mi nyanyula hi ku mi phuntela inkomo hi kombela mi subscribe